Kia ora koe, e Nēpia, i ō pātai. Kia ora hoki, te iwi, ngā hau e whā, kia ora koutou katoa. Ana ko tēnei ra, e whakatutuki atu tēnei ra i te take i hari ai, i haere ai tēnei tono ki Australia. Ana, ki a au nei ra i te tikanga o tēnei haere, kua kitea e tērā, e te ao, ngā waiata Kua kitea e te ao ngā haka ko ērā atu mahi a te Māori, ā, kātahi anei ka kitea te whao, te tangi a te whao, te huri o ngā whakairo, ngā whakapakoko, ā, i reira hoki ka mīharotia e te mano, ki au nei rā, hāfu mirioni ngā tāngata i tae mai i te kite. E, e whea hoki ngā, ngā rau i tae mai o ngā tamariki kura. Kāre taina te kōrero mai ērā e mīharo, ka pā mai hoki, tēnei ra ki taku manawa. Kātahi nei au ka kite kātahi tēnei iwi ka mōhiotia i te tapu, i te tika. E nga mahi Maori a tatou i Niutirani nei ra.
Na, whakarongo inaini ki a maua, quou te kaipātai. Whakarongo ki a maua korero ko Charlie Tuarau. E Charlie, kōrerotia ngā wāwāhanga o te kaupapa i whakaaturia mai nei e koe ki a mātou.
Kia ora, e Nēpia. Anā, i taku haeretanga me i konei rā, nā runga atu au i te manu rere, kāore au e mōhio e haere ana ahau ki hea, ki a au nei rā, kei a Tenei aku roto i te, te pōuritanga. Nā, me taku taunga atu ki reira, nā, ka tūtataki mai the Ration Commissioner, eh, the um, Travel Commissioner, te tangata rangatira whakahaere i tēnei mahi. Rātou katoa, tahi manaakitia au. Ā, mei reira, ka haria ngā taputapu nei rā ki te wāhi pai. Nā tētahi mea mīharo e Napier ki a au nei rā, the customer, he mea taumaha nui te hari i ētahi rākau mō tētahi whenua ki ētahi whenua. Kei te mōhio tātou katoa nei rā, he mea taumaha tērā, kāore e whakaetia. Kātahi ka kōrero ēnei tāngata nei rā ki a au pēnei, E hoa, me whakatuerahia tētahi, tētahi pouaka nei rā kia kitea he aha ēnei taputapu, He roa enei no. A tahi ka whakatua te tuhera ngarae te ia pouaka nei ana he titiro mai nei ko nga whakairo kai roto i reira. Tihea tahi ka miharo. Ka miharo enei customer ki reira and they ka me mai ki a koe ho we sorry we have to open we close this box. A no reira ka miharo hoki te rangatira o te department Koia hoki te rangatira e whakahaere nei rei tēnei mahi nui whakaharahara i Australia. Ana ka haria au ki taku hōtera me reira te rā mai rā, nā ka tāti tēnei mahi nui whakaharahara. He ka piki atu ki runga i te rua mano te tangata i reira kāre he e uru mai ki roto. Ā, e whia mano hoki tamariki Ana i taua ra nera ka mahi ano e television program i taku taenga atu ki reira. Ana ka mutu tena, ka mutu tena, katahi au ka tati i tenei program kia mohio mai e koutou. Ka korerotia, ka whakamaramatia te tikanga o nga mahi whakairo and katahi hoki au demonstrate Ki a rātou kia mōhio ai rātou nei rā, he nui ngā tāngata o Australia i a rātou e mōhio nei rā ko ngā mahi o Nūti Rani nei rā, pērā tonu ki ngā mahi o Australia nei. Ko ngā Boomerang, ko ngā Koala Bears and Tūturitu, I suppose, i mahia ki ngā rākau kore take noa iho. Ana, tēnei hoki taku kōrero ki a rātou e hoa mā. Ko ēnei e rua rākau e tū nei rā, ko, ko tētahi o tēnei pou i whakairohia au i Pōneke, ā, i roto i te one o te whare karakia i Paraparaumu, i te tau tahi mano e waru rau e toru takau mā iwa, nā, i roto i te one, e, kātahi ka hūtia mai ki waho. Nā, kei te pai anō ko Whakairotia. Ko tētahi rākau tēnei i hari e au ki Australia. Ko tētahi nē, ki i aua tau anō ara, nō runga roa iho i te oneone. Anā ko ētahi, aku rākau nei rā, he tōtara hou papai. Anā, ko te kupu ki a au nei rā, ko tēnei rākau he tōtara, it's one of the quality wood in New Zealand. Kei reira, me ka riro mai ētahi taputapu i a koe i New Tiranihire, he rākau He tōtara te ingoa o te rākau nei rā. Kua rangatira koe, kua rauka mai i a koe te rākau nui whakaaraara o Niu Tīreni. E Charlie, i hea tō whare mahi, nā reira te wāhi i rere koe e mahi ana? Ā, tēnei whare kei Vic, Elizabeth Street in Melbourne. Tētahi whare nui whakaharahara tēnei. Te ingoa o te whare nei ra, State Saving Bank of Victoria. E, Charlie, he aha nga rakau i whakairotia e koe i reira?
Ana, ko nga mea i whakairotia e au i reira, excuse me, i hari au, E toru ngā whika, ngā tekoteko me Niu Zīrani nei rā, ā, ko oti hoki tētahi i a au te mahi, ā, ko ēnei rākau nei rā ki a au nei rā, ā, kua tata i te oti i te whakairotia, nana haria au ki reira whakaotia ai i te mahi. Ā, ko ēnei rākau E aku i kōrero nei ra ko tētahi rākau nei ra nō te whare karakia i Paraparaumu, ko Oti te ai āu te whakairo. Na, ko ētahi nei e rua kāri i oti, na, i haria au ki reira kia kite mai rātou Ko ngā rā kautei o Nūtirani, ngā whakairo o Nūtirani, ka titiro atu ki a rātou te kaitā o ngā karu titiro mai nā, kātahi rā ka kitea ko ēnei rākau kaitā nunui i Australia. Ā, i reira hoki, ko tō rātou e mōhio ana i reira ko ngā plastic, he aha nei rā te ingoa Māori ki a tātou ko ēnei e taonga nei he plastic. Katahi ka korero mai tetahi rangatira ki a au, a hiahia ana ia ki te titiro i te plastic tiki i runga i taku kakī nei, ka mea atu au ki a ia, e hoa, pai rawa atu taku manawa i a ia i ui pātai mai enei pātai. Taikaharia mai au taku pounamu, e, kohatu, Ki a ia ka mea atu e hoa, ko tenei kohatu nei a to kohatu tapu rangatira o Nu Tirani nei ra. E rua whenua i enei kohatu nei ra, ko Haina tetahi, kei a Marikena tetahi pea, engari i Nu Tirani nei ra ko te kohatu value i reira i Nu Tirani, ko tenei pounamu. Ana, ka titiro a ia Ka mea mai ki a, e hoa, ko tā mātou i mōhio nei rā ko te plastic. Anā, ko tētahi hē tēnā ki a tātou nei rā, e hoa mā, ko ēnei mea nei rā e haria nei rā. Ā, koinei kei a tātou anō ētahi, ngā concert party, te harihari haere i ngā, ngā taputapu nei rā, ka mōhiotia mai he plastic. E hoa mā, kia tūpoto, kia mou, kia ū, kia māia ki tō tātou mātauranga. Ana, ko te roa o tenei tekoteko i haria e au, e rima putu te roa. Ko etahi, ko tetahi atu ra, e wha putu. Na, ko nga mahi i whakairotia e au. Ka patapatai mai te katoa o te tangata ki a au nei ra, he aha tenei, he aha tenei. Ko nga whakairo i mahi e au ki runga i tenei rakau nei. Na, he pa kati, E haehae ana e kōwhaiwhai, e waewae toroa, he koruru, he nui ngā, ngā, ngā, ngā whakairo i mahia ki runga i ēnei, i tēnei rā, i tēnei rākau. Ana, kia mōhio ai rātou, kei a koe hoki tētahi taha o tētahi au rākau nei, E, me pātai mai, pēhea hoki tēnei e, whakairo i pēnā, ana, huri mai au ki tērā konei rā, hoki ana, kātahi au ka tohutohu atu ki a rātou nā kia mōhio ai. Ana, e mea mīharo, te nui o te tangata. Nā, ka mamae te korokoro i te kōrero, i ngā patapatai mai, te mano tini o te tangata. Ana, ko taku assistant, he wahine nō Sydney, i haria mai hei hoa, hei kei māna hoki e whakaea te māuiuitanga i runga i taku tinana. Kia haere mai au nei, nā, nāna kē e kōrero haere ētahi kōrero kupu o tēnei mea, o te whāriki Kiekie, Pīngao, nā, ngā mahi a ngā wāhine. E tohungahia ai tēnei mea te mahi a ngā Māori. Charlie, he aha ētahi o ngā pātai a ngā Pākehā ki a koe?
Nā te mana o te tangata nei ki au nei rā, te pātai nei rā, ka hokena mai rā, he hia ngā rau o te pātai. He aha tā rātou pātaini, he aha te arero? Tuarua ngā ringaringa e toru. Tuatoru, ā, he aha, he aha kāre te Māori i mahi i runga i te kōhatu, he aha i mahi ai i runga i te rākau? Ana, ko tēnei mea mīharo ki a au nei rā, very interesting. Nā te whakahoki, ko tēnei mea he arero, Ki au nei ra, me whakapopoto atu au ki a ratou, kia marama ai, me whakamarama au, he roa, kare he maramatia no te ra, he roa hoki nga kupu. Whakapopototia atu ki a ratou nei ra, tenei te kupu. Kia mauihia koutou ko tenei me he arero, ko tetahi taonga kaha A te Atua i hokena atu ki te tangata. Kātahi, nā, kua puritia mai e te Māori ki a rātou. Nā, me pēnei i au rā, ko tēnei me te Christianity i mate i a ia te ao katoa i tōna arero. Nā, kia mōhio mai e koutou te arero he mea kaha. He kaha atu tenei arero te arero, ka rite tonu tana kaha ki te atomic bomb. A te tuarua, ko nga ringaringa. Ka mea atu ake e koe ko enei ringaringa nei ra, he nui nga whakahaere, nga, nga, nga whakamarama. Ana, Engari kia penei pea, ka tomo atu enei ringaringa nei ra ki te Atua, ki te Tamaiti, ki te Wairua Tapu. Na, ko era atu etahi whakamarama nei ra, he roa. Ko taku, ko taku whakamarama ki a ratou kia mohio mai ratou i te quality o a tatou mahi, nga mahi Maori. Tuatoru te rākau, he aha i mahia ai e te Māori he rākau kāre i mahia ki runga i ngā kōhatu nunui, me, me ka rite tonu ki ngā, ki ngā whakairo o, o ērā atu motu o te ao, he kōhatu nunui ngā, ngā mea whakairotia ana. Pēnei te whakahoki ki a rātou, e hoa mā, ko tēnei mea he rākau, he tangata anō. Tuatahi, tuarua, nō roto mai te oneone. Tuatoru, ka inui te wai, ka huka i tona, tona ataahua ki te ao. Ā, nō reira, rite tonu ki a tātou, nō reira te Māori, ki a au nei rā, i whakairotia ai te rākau, Nā, he rite tonu ki te tangata. Ā, nā, ko tātou hoki nei rā, nō te oneone tātou, ko te rākau, nō te oneone mai hoki a ia. Ā, nā, ko ēnei kupu e roa taku whārama, whakamārama ki a rātou, nā, mō tēnei rā, e Nēpia nei rā, whakapotopoto, potopohia ēnei kupu ki a tāua, kia kite mai ai e, ngā rangatira o te motu, Pēheatia i pēheatia ēnei mahi i haria ai ki Australia? Nō reira e te iwi, ngā hau e whā, ngā mana, ngā atua, tēnā koutou, tēnā koutou. Anā, ko tā koutou mōkai tēnei, ā, kua tae ki te whakamutunga o ana kōrero. Ko au ko tuarau toku ingoa i whangai au e te matauranga ki roto i te kura o Rotorua ana i whangai au i te taha o te mohio o te Māuiuitanga o tenei mea te whakairo ana na apira ana hoki tenei i whangai tenei nga korero a apira ana ki au e tia o ringaringa ki nga taputapu o tipuna hei tikitiki mo to mahanga Ana, he kōrero nui whakaara ki a au ēnei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou.